Jiena għadni hawnhekk ġewwa r-rabot ġewwa r-rabat qiegħed ma' the old strongest men in Malta jgħidulek ukoll Mr. Cool. Mr. Cool. Jgħidulek ukoll Broken Bones. Broken Bones. Imma l-vera is. Strong men eh. Broken Bones. Eżatt. Imma l-propja ismek huwa Paul Grima. Paul Grima, Paul Grima. Dan aħna tnajdu xanka diġà tajna ma' Paul u tkellimna ħafna miegħu li inti għandek ukoll ir-rekords ta' Malta tal-aktar persuna b'saħħtek, ġbiet ħafna karozzi u trakkijiet. Mhux l-aktar wieħed b'saħħtek x'kien hawn nissaħħithom li għal età għandi ta' 75 sena għadni nagħmel da' shows. Għadek għaddej. The old strongman. The old strongman. Eżatt, eżatt. Għadni għaddej. Ekku. Isma' Pawl, inti wkoll minn dejjem għad li waqt li konna din waqt li konna din nitkellmu jiena u inti qabel dawn l-intervisti li minn dejjem xtaqt iddoq Xi strument partikolari. Il, eħe, it-tfal daħlu kollha fl-iskawts. Jiena kont sa nidħol ndoqq il-bugle, li dejjem qiegħed hemm, il-bugle, faċċata. Il-bugle qed ngħidu dak li qiegħed hemm fuq, hux hekk? Tar-ram, sewwa. U qatt ma mort u spiċċajt indoqq il-pajp bħala bugle. Eżatt, jiġifieri inti, inti minflok ma daqqejt il-bugle, għamilt, għamilt tisek, pajp tal-ilma. Eħe, dawwartu. Dawwartu. Għax aktar ma ddaru aktar jagħmel ħoss tajjeb. Eh. U ndoq ndoq ta' ambulanza u ta' ta' rintintin. Isma semma li biċċa, rrit nisma biċċa. u- Mela, li Ha- ħaġa. Ħaj ġibinna daqsxejn il-pipe, Gabriel, jek joġbok. eh. Din hija l-ambulanza. Eh. U din tal-scouts.

Eh. Jiġi ambulanza. Ambulanza xi ġifieri? Le, le, ma tistax titlaq xa din live, ejja hawnhekk. Ara naqra da xejn. Min kollox insibu għat VAM. Eh, naqsek, għatta kollox. Imma issa faċli biex terġa' tagħmilha din. Dik mhux problema dak tejp. Sewwa. Issa, għax skont ġewwi dak li tajna miegħi din nagħmel tal-ambulanza. Sewwa, jiena fejn irid tibqa' ħanerġa' nisaq lil hawn ġeħ kemel. Ara li ma tkisser xejn, tajjeb? Ejja.

bid-daqqa ta' mazza fuq l-istonku u xek. Ħanerġa' nfakkarkom, importanti eh, Paul jagħmilha biss għax huwa trejnjat u xek Paul, u taf x'għandek tagħmel. Di tipprova wiex id xejn, għax bid-daqqa joħroġ kollox. Għażin, għax ħankun hawn jien. Mela, ħanersqu bil-mod il-mod Gabriel. Eh, ħanersqu hekk, tajjeb. Mela, Joseph, grazzi eh, tal-li ġejt. Joseph, grazzi tal-li ġejt. Ok, bonġu għalikom. Bonġu, bonġu. Mela, hawnhekk qed naraw lil Mister Cool u the old strongest man in Malta intefa' lura fuq dak is-siġġu. Issa, mela, żomm kollox bil-mod tajjeb. Eh, Kif qed tħossok inti, Paul? Tajjeb. All right? Ok. Nista' nagħti l-countdown, nagħti Ok. l-countdown jiena 3 to 1. One. Importanti tipprovaw ix id-dar din. One, two. Ejja. Ejja, olli, ejja. Olli, ejja. Toffi. Ejja, oħra. Oħra.

Paul, grazzi ħafna tal ilqajtna ġod dar tiegħek. Kif qed tħossok wara dak? Għadida. Tkun fuħna għażejjem ma kollox għalejt. Għadek b'saħħtek, għadek sew? B'saħħti għadi. Dak li importanti, dak li importanti. Grazzi tal-li ilqajtna hawnhekk ġod dar tiegħek, Paul. Vera ħadd gost isir nafek. Eh, mela ħija, nirringrazzja. Grazzi u l-vitina kollha tazzi. Ħanara, le m'għandekx, insomma għandek erba' tazzi hawn. Għandek trophies għandek. Trophies tat-tifla kienu, tas-sfin. Sewwa, għax ħanibqa' għaddejjin. Mela għidilhom ċaw sieħbi. Ċaw, l-aħwa tiegħi u ngħidilkom ħaġa waħda. Mhux bi ftaħir, imma kif tridu taslu l-età tiegħi. Two liters ilma, kulu ħafna sustanzi u t-training huwa mediċina tal-ġisem. Nara minni, għandi l-Ħadiġġa dari, erbatax-il kustiela miksurin, tlettax-il pont f'rasi u għax nittrejna u nikol tajjeb, Għadni għaddejtek ġo s'issa. Dak kien il-parir ta' Paul Grima, the old strongest man in Malta, mhuwiex tabib sewa, ġifieri dejjem iċċekkjaw xorta mat-tobba tagħkom. Grazzi jgħini tabib. Eżatt, eżatt. Linja lura, kollox fidejk kien fil-istudio sa' TVAM, il-ġurnata tajba.